Дәвам итәбез. 5 ноябрьдә Казанга Төркиянең Эскишәһир провинциясе губернаторы Кадир Көчдемир җитәкчелегендәге делегация килде. Ике республика арасында эшлекле һәм мәдәни мөнәсәбәтләр елдан-ел көчәя бара. Хәзер Анкарага юл алабыз. Төркия җөмһүрияте башкаласы булган бу шәһәрдә 5 миллионга якын кеше гомер итә. Төркиянең иң мөһим дәүләт оешмалары һәм илнең иң зур дәүләт телерадиохолдингы нәкъ менә шушы калада урнашкан. ТРТ компаниясендә татар телендә тапшырулар әзерләүче редакциядә эшләп килә. Дөрес, ул радио тапшырулар гына әзерли. Әлегә. Киләчәктә, бәлки, Анкарада да татар телендә телевизион тапшырулар эфирга чыга башлаячак. Без сезне Казан һәм Уфаның кардәш шәһәре булган Төркия башкаласы Анкарага кунакка чакырабыз. Бу шәһәр Төркиянең нәкъ уртасында, Анадолуда урнашкан. Хәзер моңа ышану авыр, ләкин 1922 нче елга кадәр Анкара гап-гади провинциаль бер кала булган. ХХ нче елның унөченче октябрендә исә төрек башкаласы Истанбулдан Анкарага күчерелә һәм шәһәр тарихында өр-яңа чор башлана. 90 елда каланың халык саны 70 меңнән 5 миллионга җитә. Бүген Анкара халык саны ягыннан Төркиядә икенче урында тора. Беренчелек, әлбәттә, Истанбулда. Европа белән Азияне тоташтыручы шәһәрдә 13 миллион тирәсе кеше гомер итә. Икътисад өлкәсендә дә Анкара сынатмый. Беренче сәнәгать зонасы 1990 нчы елда ук ачыла. Шәһәрдә метрополитен, халыкара һава аланы һәм 300 чакрым озынлыктагы трамвай системасы эшли. Ә менә бу, ТРТ, Төркия дәүләт телерадиокомпаниясе. Әлеге холдингка ундүрт телеканал һәм ундүрт радиостанция керә. Төркия авазы радиосы исә тапшыруларны 32 телдә әзерли, шул исәптән татарча да. Татар радиосы сәбәте беренче чиратта Төркия хәбәрләрен таныта һәм шулай ук дөньядагы хәбәрләрне һәм шул исәптән төрки дөнья хәбәрләрен дә. Һәм әлбәттә безнең Казанда да хәбәрчебез бар, Татарстаннан да хәбәрләрне күзәтеп барабыз һәм бөтен татар дөньясы белән бәйле соңгы хәбәрләрен, яңалыкларны тапшырырга тырышабыз. Төркиядә татарлар белән бәйле буларак төрле симпозиумнар, халыкара җыеннар, конференцияләр турында мәгълүмат бирәбез. Танылган шәхесләр белән интервьюлар, әңгәмәләр тәкъдим итәбез. Ягъни, гомумән, татар кешесен кызыксындырган бөтен мәсьәләдә мәгълүмат биреп барырга тырышабыз. Киләчәктә татар телендә телевизион тапшырулар да эфирга чыгарга мөмкин. Тик ул хакта без сезгә иртәгә, тәфсиләбрәк сөйләрбез. Телевидение белән радио гына түгел, Анкарада, гомумән, татар рухы бар. Габдулла Тукай Төркиядә беркайчан да булмаган, ләкин Төркия җөмһүрияте башкаласы Анкара шәһәрендә аның исемен йөртүче урам бар, Габдулла Тукай урамы. Биредә аңа һәйкәл дә куелган. Ә инде әлеге урамда урнашкан биналарның берсендә Казан татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте дә бар. Әлеге җәмгыятьтә кичә кич Шактый зур чара узды. Без аның шаһитлары булачакбыз, ләкин берничә мизгелдән, әлегә исә һәйкәлгә күз салыйк. Һәйкәл 2011 нче елның 26 нчы маенда ачылган. Төрекләр Тукайны Татарстан Җөмһүриятенең милли шагыйре итеп кабул итә. Әлеге язу моңа дәлил. Габдулла Тукай урамында тагын бер кызыклы объект бар. Ул да булса, Казан татарларының мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте.

тарихын тасвирлый. Бабайлары качкан бирнең Казанга кайтуы, үзенең нәслине Казанда бөек бабаларының туган авылыны эзләгән бер хикәя бар. Аннан соң Кытайга бара, тагы Тукайны бераз аңлатырга тырыштым. Ягъни татар рухы бераз да Тукайның рухына Э, якын дип ойлыйм вә мин һәрвакыт шуны сораган идем э, тукай нигә бу хәтле яратыла э, бер кешене ойлагыз финляндиядә булалар америкада булалар ләкин тукай дигән вакытта татарны бер арага тоткан бер бау бер җип шикелле бераз да тукайның шигырьләре кытайдагы бер гаилә бу кытайдагы культура революциясе вакытында ама алар һаман татар булырга тырыша Татарлыкны кайда эзлиләр? Тукайның шигырьләрендә эзлиләр. Суфия ханымның китабында төп герой Казанда булып та, поездга утырып Урта Азиягә китеп бара. Язучы моны болай аңлата. Мин поездларны бик яратам. Живагоны уйлагыз. Юрий ның юлчылык мә әйтәбез, бик зурдыр да, күбе поезд белән кына да Асия ягына туры бер китә. Толстойны уйлагыз. анда э, Каранин поезда хикәяне укырга башлый ва без Каранин Анна Каранинаның э, рух хәлене поезда э, сизәбез ва бер җиргә бара. Минем мин дә теләдем, минем дә каһарманым поезд белән китсен дип. Ну, Казаннан китә бит, Казан бит безнең мәркәзебез. Сезнең мәркәздәген без чыгып киттек. Мин киткән бер гаиләне аңлаттым. Калган бер гаиләне аңлатмадым. Суфия ханымның милләтнең киләчәгенә карата да фикере Шактый кызыклы. Мин шулай дип әйтим, мин кечкенә вакытта һәр көн Тукайны аңлаталар, татар булуны аңлата. Бик кайгы бар иде. Татарлар югалып китә. Безгә шулай сез соңынчысыз. Ягъни син татарча белмәсәң, син татарча сөйләшмәсәң, бу халык бетәчәк дип әйтәләр иде. Ләкин мин хәзер үземнең балама татарча өйрәтмәдем. Мин әйтем, бу кайгы бетсен. Әне, мин нәрсә кылсам да бу кайгыны төзәтә алмам. Аның өчен белмим, яни мин Татарстандагы соң хәлләрен дә белмим, ләкин э, кулагыма килгәннәр, мәктәпләр ябыла дип әйттеләр, 400 ничә мәктәпнең 170 ничәсе ябылган. Әлбәттә, балалар урыс мәктәпләренә китергә тырышмый, аларны аңлыйм, чөнки әйбәт университетка бара белмәк өчен урысча белергә тиессең. Э, Татарча гына белеп тә Ленинградтагы яхшы бер мәктәпкә, ягъни Санкт-Петербургтагы бара алмассыңар. Гаиләләрнең дә кайгысын аңлыйм. Яшьләр аз гына, чөнки яшьләрне бер дә тояп булмыйдыр, чөнки яшьләрнең үз иптәшләре бар, ниләре бар, алар бик нитсоваться ителмиләр дәрнәк белән. Но без аларны тырышабыз тыярга, потому что бөтен халкыбыз инде яшьләнеп барадыр инде. Без килгән елны бик яхшы була иде. Монда кичәләр эшли идек, төрле-төрле пьеслар куя идек, йырлый идек, шигырьләр укый идек, бииләр куя идек, әпипәләр тегесе бусы. Ну хәзер хасылкыбыз яшьләнде. Ә яңа яшьләр бу эшкә кермәгән өчен бераз эшләр авыррак барадыр. Әнвәр әфәндене әлеге татар җәмгыятенә яшьләрнең артык кызыксынып килмәве борчыса да, биредә яшьләр бар. Татарстаннан Анкарага белем алырга килгән татар студентлары мондый очрашуларга бик теләп йөри. Төркия башкаласында укучы Эльвира белән Зөлфия бу илдән алган тәэсирләре белән уртаклашты. Монда искиткеч яхшы юллар. Монда пробкалар чагыштырмача әз, бөкүләр әз. Монда развязкалар күп төрле менә шул. Ягъни дүрт этажлы гына йорт булса да, анда лифтлар бар. Без бик шакаттык инде андый якларына. Начар яклары монда ашамлыклар бик аҗы. Бик аҗы, аҗы. Аҗы диләр инде аны безнеңчә инде ул бик борычлы, бик Бурычлы. Бик боллы, аннары соң бик боллы. Шуңа күрә без теге кайтканчы ничектер менә шулай ул теге бахлева сата торган җирләрне, теге тәмле икмәкләр сата торган җирләрне шулай кырыйлап кырыйлап кына үтергә тырышабыз. Үзеңне сакларга кирәк бит инде Казанга кайтып җиткәнче. Әлбәттә, Татарстанга кайтам. Татарстанны бик яратам. Да калмыйм. Рухым татар. О yüzden. Айгөл белән Гокханның гаилә корып җибәрүләренә инде биш ел. Татарстан кызы Айгөл яңа мөхиткә инде тулысынча ияләшкән. Төрек милләтеннән булган ире дә,

Бәхетен Татарстанда түгел, Төркиядә тапкан. Хәзер ул, Эльмира Исрафилова, Тейран. Ияләштем. Килгән вакытта ук ничектер инде Анкараны теге күптән беләмдер шикелле, шулай кабул иттем. Бик тиз ияләштем, дөресрәге. Аннары кешеләр дә ген монда шундый мөлаем, җылы, шундый кабул иттеләр, күптән белгән кешеләр шикелле кабул иттеләр. Дөресрәге, мин татарлар арасына килеп кердем, килүгә үк Сәгать Хәйри, Айгөл Кәләш,

Ул яктан минем өчен шат, тыныч күңелләре. Анкара чыннан да меңләгән татар кешесен үз кочагына сыендырган, кайберәүләре өчен яңа өйгә әверелгән шәһәр. Иртәгә, татарлар тапшыруында, Төркия башкаласында яшәүче милләттәшләребез турында сөйләвебезне дәвам итәрбез.